is uh, maslin shamu so i would want to start off maybe with uh, memory uh, kuti ungotanga nekutitaurira uh, kanhoroondo keupenyu hwako particularly takatarisana nekupinda munyaya dzekutengesa bonde
um, ndakatanga kutengesa bonde ndine 16 so ndine about 20 years ndichitengesa bonde mm -hmm. uh, chakaita kuti nditange tengesa bonde it was because im the first born mm -hmm. uh, mama vangu vairwara ndaifanira kuriritira vana vamai vangu so there was pamba sine option so ndaitengesa ndaipinda mutown ndichitengesa mm. so as you can see ndine mabig so um, ndaitengesa mashops mamune varungu maindians so ndo zvakandiita kuti ndizotanga kutengesa bonde bcause vaitanga kundiofa mari for my pics and kuti vangobata vangoita va, you know kuti varungu nemaindians they like mm. mabig breast mm. so ndo zvakaitwa nditange kutengesa bonde bva ndatoona kuti it was very easy for me kuti ndikwanise kuchengeta vana vamai vangu bcause ndandakwana mari kuti vaendewo kuchikoro mm. tidye mumba mm. and zvanga zvaya a bit easy bcause tata kukwanisa kurarama mm-hmm. ah, stabile yako nhoroondo yakamira sei chakazoita kuti uti ndakuzvipira kuti ndakutengesa bonde
ini ndakatanga kutengesa ndine 17 years mhm. ndichienda kuchikoro ndaigara nehanzvadzi yangu nemuroora pamba padaigara pamba neshabhini saka kuti ndichiti ndichienda kuchikoro zvazvakunetsa mm. nekuti ndaingogara ndichingopiwa mari everyday saka ndakatoona kuti zviri nani hangu ndisiye chikoro ndobva ndaita mwana ndine 18 years saka ndo life yandakangoona kunge iri nani mhm. pane kuti ndiende hangu kuchikoro sei wakaona kunga zviri nani zvainakidza ungati ungati chii changa chichinyatsoitike pa nguva yacho ndaiona zvichindinakidza mm. mm.
okay um, uh, patrick uh, ndouya kwauri maybe as a start off

pati nyatso kutiudza zvinonyatsochii zvinenge zvinonyatsoita sei vanozviita sei varume kuti vanzivarume vanotengesa mm. bondi tarika mm. vakagara varipo kubva kudhara and pane varume vanotengesa bondi vachirara nevakadzi then pane varume vanotengesa bondi vachirara nevarume mm-hmm. mapanzwisisa so sex works iri pese when it comes kuvarume kune varume vanorara nevakadzi vachitengesa bondi kozoita futi varume zvekare mm-hmm. vanorara nevamwe varume vachitengesa bondi mm-hmm. um, maybe rega ndimbonzwa kubva kuna stabile namemory um, muri mundima munombosangana navo here ah, varume vari kutengesa bonde zvinofamba sei totanga newe stabile kuti wakambosangana navo here zvinofamba sei eh, varume vari kutengesa bonde tikusangana navo ndovatowanda vazhinji mhm. eh, nguva zhinji ini ndoona kuti wana mheni shoma iye ndiye anenge atoo pamberi pangu achikutorera achitonditorera ndivo vatonyanya varume wow mm.
stabile e, eh, varume vakutengesa bonde ndo vatowanda mm -hmm. and vari kuita a lot of money than us bcause varume vari kunze uku vamwe vacho they don't havazvibuditse pachena kuti they also want to be with men mm -hmm. so plus hameno kane pane kame kanenge kanenge kaungonakidzwa so for a man to be with another man mm. saka ipapo ndopatiri kuita challenge nekuti ivo theyare getting more money than isusu mm. nekuti uh, plus vanhu vaivai vari kumusoro mm -hmm. vakawanda vacho they enjoy doing it with men mm. than us ini ndozvandakaonawo mm -hmm. mm.
all right um, tochienda isusu pa nyaya yedu which is donzo redu ratanyatsokuti tinge tichitarisana naro as a sex workers ngatitarisei nyaya ye use of condoms zvinofamba zvino sei uh, are you in control in terms of marates kana taincluda macondoms ma, ma, ma condom yose yakamira yaka sei pamuri totanga newestabile eh, pakushandisa condom inini kazhinji kana ndichienda kubhawa kana mustreet ndinogara ndakatakura makondom angu asi most mazuva ano mm. ndine vane veblue job
veblue eh, vanoda kudyiwa eh, saka dzimwe nguva ndinenge ndiri kumba zvangu saka nguva zhinji ndogara ndine makondo mangu unenge uchivadyira kupi apa mumba wo vanouya kumba kwako eh, dzimwe nguva tikasangana kubhawa mumota mm.
oh, zvotongonzi chingu but pasina kondomu tiri kutarisa isusu eh, sekuziva kwako national aids council tinotarisana nenyaya yehiv eh. ukavadya baba vachaburitsawo urume hwavo eh. chii chinozoitika inoshandisa kondomu vanenge vakapfeka ndini ndinotodya varume vazhinji havazvide kuti ushandise kondom saka ini ndinogara ndakatoviga kondom rangu mm -hmm. saka the moment yandinoda kunomudya mm -hmm ndinombotora time yekuti ndokumboromboenda kutoireti mhm. ndobvisa kondomu rangu ndorisa mukanwa kusaidi ah. saka patinozosangana mhm. haazvizive kuti ndiri kushandisa kondomu mhm. akangozviziva ndinorohwa wow. yeah.
inova inova a major challenge ino inosanga inosanganikwa nayo but when you are having now uh, intimate sex yekuti makuenda pabonde zvinofamba sei ipapo uri kuti unofamba unofamba nawo vanoda here macondoms varume totarisa vasiri kuda kudyiwa asi vari kuda kuti ngatiite ibonde chairo eh, havasi e, vese varume vanoda condom e, kune vamwe anorida kana ndasangana tikaenda kushort time mumwe ndini ndinotomupfekedza mm. mumwe ndokumugona kumupfekedza maviri mm-hmm. kunyanya kazhinji ndikaenda kumamaini semakorokoza mm. havatobvumi kondom saka ini ndinoona kuti ndidzivirire utano hwangu ndinopfeka rechikadzi mm-hmm. eh, saka kune vamwe vasingadi akangozviziva chete kuti iwe wakapfeka mm. ndochekwa nebanga
saka zviri riski ka izvi zvesex work zvacho izvi zviri riski eh. zvakaoma mm. asi ndo life yacho ndo life yacho kana uchiti ndo life istabile vanhu vazhinji vanogona kunge vari kutiona vanenge vachiti watadza kuita rimwe basa here stabile kuti uti sex work because ndosvatinoda kuti munyatsojekesera vanhu kana tichiti sex work tiri kutoona kuti ibasa eh. but vanhu vazhinji vanoona sekunge kuzviitisa and haritorwi sebasa zvakare munganyatsokutijekeserawo ipapo apa kwandiri ritori basa mm. nekuti ndori kutoendesa mwana wangu kuchikoro ndopane upenyu hwangu hwese vabereki vangu vakatotariswa vachiti mwana wangu atoriwo kubasa mm-hmm. kazhinji ndikabuda ndikaenda kumamaini sezvakaita kushamba ndine hama dziriko vanotoziva kuti munin'ina wedu auya kubasa mm. ritori basa okay. so kana ukaenda kumaini unenge uchizvifambisa sei unonosvika wongomirawo mavari kuti vakuone kuti wauya kana zvinofamba sei ikoko ini ndikaenda kumamaini mm. kune mabhawa mm -hmm. okay e.
dzimwe nguva kune dzimwe nzvimbo dzisina mabhawa ndinongoenda ndotanga zvangu kufamba mune vamwe vanhu mm-hmm. allright um, uh, memory timbonzwa um, iwewe in terms of nyaya yekushandisa uh, dziviriro kana muri kuenda pabonde uh, atinoti muchirungu macondoms ma uh, iwewe from your own experience ungatitsananguriro tsvakamira uh, sei ndongotanga kutaura ndichingotsigira my partner eh. kuti like nini i'm proud to be a sex worker mm. cause kuna nes kuna lawyer munhu wese ane profession yake saka inini i'm just proud to be a sex worker saka handimirire mumwe munhu kuti andidzikisire kuti are sex worker mm. cause for, for the past 20 years i've been surviving nesex work iyoyo mm. and panyaya yekushandisa macondoms uh, like tine machallenges atinosangana nawo mm. like like mazuva ano zvinhu zvakaoma pane mumwe munhu anotokuofa muman kana uchiita unprotected sex yes so ipapo kuti tigare takagadzirira vanhu vakadaro tinopfeka mafemale condom munhu iyeye kana asingadi condom hanti vamwe vatoni kwakadhakwa mhm. unotongopiwa kumari yako iyo yakawanda but iwe unenge wakapfeka chi female condom yako mhm. and the other challenges atosangana nayo kuti kune mamwe maclients ari rough wekuti anoenda newe kure kwekuti hamheno hautombokuziva kuti we uri kupi handiti ka unenge wapinda mota yake eh mm. munhu iye anotya kuputitsira kondomu ndomamwe machallenges atinosangana nawo iwayo as mm. masex workers mm. ekuputisirwa makondomu saka pamunopfeka female condom tomboti uh, ah, memory uh, usually kune mareports atinombonzwa ekuti mukapfeka female condom one mm. imimi semasex workers handiti kuti uti ndiri kushanda panapa its either unowana one client yaunochaja the whole night mm. kana kuti unowana mapisi mapisi handiti yeah. unenge uchingochinja pese ipapo here kaunhu ndo pamunozonzi because tinombonzwa vamwe vachitaura kuti masex workers vane kautsinye kavanoita kekuti akapfeka one female condom mune makungonyika imomo mese muchingopinda ipapo vanhu vanhu vanoona utsinye gedisis masex workers eh. asi vavaodo hwavo utsinye hwavanotiitira mm. senge kuputisirwa condom kana kuti munhu wokudza kuti ah, panapa ini hanzi kushandisa condom asi unenge watomudza kuti no condom no sex mm. but anogona kungokuchinjira just because uri mumba make yes. you cannot do anything asi mazuva anogona kuzongomuchidzira nekuti shamwa chero ndirihure zvangu but i know my rights mm. mumwe mm. munhu anozongotya wake ipapo mm -hmm. but isusu tinochinja macondoms yeah. tinochinja yes would you then say kuti ukatarisa vamwe venyu muindustry menyu imomo vanhu vese vari kunyatsoziva the correct and consistent use importance yacho yekuti correct and consistent use of, of, of condoms kumasex workers iripo here vanhu vese vari kuziva here kana kuti pane zvimwe zvinoda kuitwa kuti zviedze kugadziriswa or even iyoyo yekuti uti maybe mumwe akatomira apo iwe wapedzana uyu uh, john akamira ada kupinda uchabvisa fime wekondomu yekana unongototi because vanhu vanenge vadhakwa senge kana aenda ubhawa toda kuti ngatitaurei chokwadi madzimaireality chaiyo chaiyo kana wakadhakwa waka tiri kunyeberana mazuva ndo kuneba drugs mm. ipapo ya yeah. some of my colleagues theyare doing it mm. kuti anongoshandisa that one condom iroro yeah. e. but izvinozvi nemaorganizations ariko mazuva ano tane knowledge mm. tiri kueducatwa every day yes uh, importance yekushandisa condom mm. kukosha kwakaita kuti udeamba kwachengeta status yako yes. and mazuva ano mahure mazuva ano tangwara bcause mm. vure rese mazano riri pamushonga its either uri paart or uri paprep so munhu wese uda ramba uchingochengeta chi status yako saka isusu we are now using condoms mm.
patrick interesting conversations here your response to that in terms of anzi kune maorganizations akawanda and you are uh, one of those organizations in terms of empowering uh, sex workers be they male or females

a loop they also give out to, mm. to, to, to, to giving people. out is, an issue, is not an issue patrick ndinongotora ndoisa mubag the issue is in terms of uh, using them especially uh, maclients ndo vanenge vauya kwamuri handiti eh. eh. ukudirwa fees yemwana yes. like today today eh. hapana eh. gate pass mazuva nomwana havapinde pachipendera pasina gate pass mm. kwava paya client ida kuoffer 200 mm. pasina condom mm. ndomamwe machallenges atosangana nawo masex workers kuti you be like desperate
ehe ndomamwe machallenges atinosangana nawo mm. iwayo kuti munhu haa mwana mangwana haasi kupinda iwe wopauya client apa client iye kutoti haya vakana pane condom inina inako ndozokuona avewo kufunga kuti papera two days hapana kana john hapana kana peter ambouya kana ambokufonera mm.
but takatarisa business iye zvino riri kunyatsofamba here uh, ah, stabile business riri kufamba here uh, tichida isusu kuti tiri kuti uh, muri kuita business iroro muri kufanira kunge makazvichengetedza zvakare uh, mema ari kutaura nyaya yekuti chii machallenges ari maya ari kuzoita kuti this use of condoms amongst your grouping as well ive a major challenge Ah, iye zvino nguva yatiri bhizinesi hatisi kunyatsofamba hakuna mari mm. ndo paunozopedzesera munhu wakungorova madhora two nekuti unenge wakushaya mari yekunotengera mwana muriwo kumba mm-hmm. saka ndo imwe challenge yatosangana nayo nekuti murume yezvino zvakafanana nekuvhurwa kwezvikoro andokudza kuti nditori nemhuri yangu mm. ndambonditange ndakubhadharira chikoro saka iwewo hure mbomira mm. saka zvinhu zvatiri kusangana nazvo kunyanya akanga atori january nafebruary kudai eh. zvakatooma one thing chandaona mese muri tiri muri kushandisa wedhiro rina ejiro and kazhinji kemisusu ka rinotinetsa ari kubhowe here wedhiro ro kana kuti matozvijaira munotongoti hesi tiri maage isusu usatorijayira uh, ehe kana inini ndikanzi hure ndinototi waita basa kutofarira
saka ndaa ndichitorerutsa ndichiti kutengesa bonde imimi muindastiri hamuna hamuna hamuna zvenyu masex workers hamusoni kuti zvinenge zvine
kadhat
ngatitarise isusu ndoda kudzokera panyaya yema marets enyu ari influenced as well nekuti pashandiswa kondomu kana kuti hapana kushandiswa akatosiyana mm. so iwe wamboti fizi inenge iripo upenyu munombouconsider here kuti kune h i v kune gonoria kune syphilis uh, memo ndozouya kuna eh, tinoukoshesa tino upenyu hwedu mm. but pamwe pacho machallenges but hatidi kunyebedu izvinozvi masex workers we are, we are all educated mm. most of us pamwe vashoma pamwe two percent do we need to do something kumaclients anouyaya eh, kuti vanzwisise mm, because it looks like ndokune problem because eh, education yacho ka eh. iri ngowanira kwatiri isusu masex workers

education inongodirwa for munhu wese not, for, not only for us sex workers uh -uh. Mm, mm. but for munhu wese yes ipapo ndo pari kuleka ipapo thats because uh, every organization iri kuuya kwatiri sisi masex workers mm. vatimbofambawo macompanies mm. vachieducatewo mhene dzedu idzodzo bcause mhene dzedu handiti kuona ini ndingori hangu kamemo soka but mhene dzangu dzimwe dzacho ka eh. a ah, eh. hani madziziya saka mhene idzodzo ka dzinofanira kumbonoeducatwa kumabasa ikoko mm. kupi kupi mhene dzedu idzodzo kana dziri papublic dzinenge dzichitotidzikisira mm. saka ani mama wangu una point andida kuedza kutaura mhene dzacho ndedzipi e eh. saka mhene idzodzo vanofanira kufamba mumacompanies musociety educating everyone mm. everyone murume mukadzi everyone mm-hmm.
stabile
Eh, inini ndoda ngade kutsigirawo ipapo nekuti varume ava kana vachititarisa yeah. vanenge vachititora ameno vamwe vanhuwo vasina basa mm. vanenge vachitidzikisira asi inini kana ndichitobva kumba kundageza mm. ndichitoti ndiri kutoendawo kubasa havaramba five dollars that was example varamba five dollars ungarave five us iwewe zvauri ipapo unomboziva tinoshandwa siri iyo munobva toti ndakubuda ndakuenda ivo you need that five dollars yes. uh-huh. pedzesa hako sori saka zvakafanana nepakuti munhu auya zvambotaurwa namemo kunzi munhu auya ane 200 oti kana une condom andikwanisire i200 chi 200 us yes munowana 200 us ah, kune vamwe vanombodawo kutyisidzira saizobuda pane vamwe mabig fish anototidawo
hove hombe umwe munhu unozongopedzesera wangoti asi panguva yacho iyoyo ndinoti ndine ndichiriska upenyu mm. because varume vazhinji vanowanzotiitira izvo zvekuti haadi condom munhu anenge achirwara mm. the moment yacho yaunosangana ndokuda kuedza kuda kumu vharidzira asi iye anenge achinyatsoda ku anozviburitsa ega pachena kuti ari kurwara iwewe woita sei ndikuda mari saka ndinozongopedzesera ndango uwirana nedambudziko usingatya chirwere kutongoti mari Ndinotochitya. kutokoshesa mari kupfuura upenyu hwako Stanley. ndinotochitya asi kwandinenge ndabva kumashure ndokunondituma

munoawana here zviri easy uye from your own experience anonyanyodiwa ndeapi male or female condoms ndotanga newe memo uh, macondoms like ini ndiri kusesha mm. macondoms nomawana like ini ndiri muempowerment worker ndotofamba ndichidistribute macondoms kune mapiye angu mm. every week once a week ndotofamba ndichitoencourage kuti asikana ngatishandise icondom like izvino zvinenge zvitoudzawo munhu kuti izvino zvinofanira kuzoita mabasa ako emaoko kana kuita duty chairo chairo at least panouya customer yaya iri kuti mari yakati iwewo kana une mari yako mm. unokwanisa kuti aiwa sha no condom nochi no mm. sex bcause mm. iwo une chimwe chinhu chikukupawo kachi kamari mm. handiti ka uh, macondoms tiri kuwana zviri izi you question again imwe kuti vanoda anonyanyodiwa mamale or female condoms anonyanyodiwa ma atonyanyoda isusu mm. toda mamale condoms ndo anonyanyodiwa mm. female vamwe vanoti zvinorwadza riri uncomfortable anorwadziwa ndiani mukadzi mukadzi uh -huh. e, rine kakurwadza pakuripfeka paipai mm -hmm. e. toinda panyaya yataurwa nastabile na, na, na yekuti kune vanenge vachida kungoti ndiri kuya ndinoda kungodyiwa chete munozozvishandisa sei in terms of uh, uh, protection i know kune amwe anonzi madental ma anonzi dental chi patrick plus neimwe challenge futi macustomer edu haachadai aya anonzi madimbara aya makastoma akudoma flavored senge ationa tichipinda akangonaka ayayo eh. aiwa iwo manje kuti ugare usina kondom hazviite bcause mhm. kristone akatongoziva kuti hauna anzovara ka kuti zvaita se oh, zvaita ehe saka vanhu havachanyanyodowa yaya vanhu vakudoma flavored like mabanana strawberry ekuti vanenge anenge ane kameka sent and even inini kana ndichisaka munhu anditika ndomupfekedza even male condom iroro mm. ndoita hangu basa rangu ndakaita se kune mamwe maclients anotobvumawo oho ko vanenge mm. varamba munoita sei vanenge varamba kuti upfekedze kondomu iro ndo patinopfeka female oh, ah, they don't mind yava uchidya wopfeka female kondomu rako mm. unoirisamukanamudzumutsa musoro eh.
munhu haafane kutozviziva haafane kutozviona kutoti uri kumudya nechi nekondomu inini ndinofanira kuzviziva ndega unenge wakariita sei zvokuti hazvioni naizita ndinotorisa mukana
mfima ukondomu eh aiwa mel mel condom ndinotorisa mukana ende tigotaura nyaya ndinaro mukana
wakawandisa uko eh rinoenda kusaidi ndoriendesa kusaidi asi unenge waribvarura ndinobvisa eh ndobvisa bepa rekunze uh -huh. zengo yandee ndakundodya eh, but milk condom rine shape yenhengo yemurume ka eh. saka iwe unozoriunotoriseta
kuti nguva yandinosangana naye eh. pandinondomudya mm. rinobva rasikongoogara zvakanaka kana iye akangoproduce ndinotoribvisa ndinotoriruma ndoribvisa ndesa pasaidi mm-hmm. kuitira kuti urume huye usauye mukanwa mangu pese pese are you sure kuti kana kuti pane pamwe pazvinozombopainda ndinotofaitira kuti ndione kuti ndinakune vamwe venyu remember imuri kurepresenta masekisisu kune mamwe apiye edu eh. kune imwe inonzi permanent kana kuti regular mm -hmm. apa tushaya reality handiti mm. exactly reality ndoyatikuda eh, kwete zvekuti mutaure zvemubhuku zvamunodzidziswa nana patrick ndozvazviri because ndo patinozopedzisira takuti chi patrick ari kuti tavapa makondomu ese and mastis ari kukwira hiv infections ari kukwira among sex workers
anti muri kuona saka zvinenge zvichifamba sei ende hako mberi uh, kana une most of eh, eh, hatitakamirira uh, munhu wese mm. some of us kana tichiita like kusaka munhu blow job hatishandise macondom like regular yako unenge uchingoti ah this is my regular
womedza zvako unosvipa mumwe anoda kuti umedza anobva ati wo kutondisema kutondisema mm.
maregular acho anenge ari mangani nhaimimo because regular ka imimi hamuna maregularhandi kuna na baby daddy pamwe ana baby daddy four because pamwe ndine mwana ka number one number two number three ana mm. baby daddy vaivai four maregular hey.
saka muri kuona risk yacho yenyu imimi pachenyu munotoiona asi muchingonhingirikira chete uh, in terms of mahiv status munozvifambisa sei imimi kuti muzive status yenyu do you get to test are you on treatment munozvifambisa sei ipapo
like isusu hedu eh, isusu eh. hedu like kusesha mm. uh, like mazuva ano tiri kupa masoft test ekuti munhu unoitawo soft test yako mm. and weare encouraging everyone kuti munhu anenge ari pamushonga like reality chaiyo chaiyo yandataura icondom it could be used or not saka munhu kana uri pamushonga wako unenge uri bit chi cf yeah. e eh, mm. pahiv chete yeah. mm.
stabile
eh, pari panyaya yekondomu inini mune nharaunda yandinogara ndinotogara ndinawo vanhu vazhinji ndinonyanya kuvechidiki mm. vana vechidiki vari kunyanya ndo vatinonyanyotyira
vechidiki vapi vari kudii vasikana vadiki vasikana vadiki mm. ndo vatinonyanyotyira saka munzvimbo yandinogara ndinotofamba ndinawo mm-hmm. ndichitopa nekuvadzidzisa kuti kunopfekwa kondomu kunopfekedzwa munhu kondomu mm. seni sex worker handimirire kuti ndimu andi iye apfeke ega nekuti anondibvarurira mm. ndinoda kupfekedza ndega nekubvisa wega nekubvisa ndega nekuti murume kazhinji sesu masex worker havationi sevanhu mm. anenge ada kungondiitira utsinye nguva zhinji murume uye auya ikoko eh. akuuya futi achida kuita utsinye eh. apa achida bonde eh, mm. ipa paanenge achida bonde haadi kondomu saka ini pandinomunyengetedza ndomupfekedza kondomu ndofanira kutoona kuti ndamupfekedza zvakanaka mm. iye hafanire kutobata nekuti akadzima raabata anondibvarurira ndinenge da kuchengetedza utano hwangu ya ah, todzokera panyaya yanga ichitaurwa namemo yemadimbare kunzi maakuda maflavored condoms but we definitely know kuti they come at a cost mabanana strawberry ndichazodzoka kana patrick kuti tinzwe kuti in terms of mainterventions zvii zviri kuitwa because last time patatiri panapa tachitaura nevechidiki zvakare vachitaura kuti chii aya madhimbara aya anonhuwa sometimes unenge wangobiridzira vabereki vakangodzoka mumba vanotozvinzwa kuti hapana papaitika scandal panapa because rinobva razara mumba mese vachingotaura same message yamuri kutaura iyo kuti chii vanodawo mai maflavored instead of madhimbare zvofambiswa sei izvozvo ma nokuti madhibhara maflavored haana kuchipa eh, eh, ipapo tinotoitawo chichichemo seni ndinofarira blojo oh, ndinotofarira ndo mhene dzangu zhinji saka inini ndotoda flavored ndinototi zviri nani hangu ndiburitse mari yangu mhomwe ndinotenga oh. nekuti aya madhimbara rinonhuwa rinomisa moyo mukana mm-hmm. saka ndinototi zviri nani hangu Plus rinonhuwa iye anotozvinzwa kuti uri kurishandisa. Or timbare.
But anogona kunzwawo kuti paita kabanana kari kunhuwirwa Eh, hapana paka something, strawberry. eh, zviri Ka- nani. Zvinenge zviri right. Saka wati iwe unofarira blow job. Rinokunakidza kana kuti ndo zvaunotongoti ndo ndo inonzi chii zvandaka specializer ini. Ndo mhene zhinji dzaNdinosangana nadzo.

the the reason why people were not taking and people mm. taking. Mm. So we, we are encouraging the, the service provider to, to bring more different condoms than mm. the ones that are there. Mm -hmm. Uh, ndoda kumbodzoka kwamuri imi muri vaviri ndoda kumbonzwa kuti in terms of uh, mafamilies enyu vanenge vachitii nenyaya yebasa renyu
Ndiri seni vabereki vangu Eh. vaigumbuka asi iye zvino vatojaira nekuti ipapapa ndinomboita nguva yekuti vanombouya sehanzvadzi dzangu dzinomboda kundirova asi ndovadzoti hamundibhadharire mwana chikoro ndobhadhara ndega sandisiye ndiite basa rangu Mm. apa makaritanga muri vadiki mese zvenyu Eh, hamusati vaneta
tachembera ndo pamunozoneta eh. but ndinoda kumbobvunza kuti unoita mafeelings here kana kuti unongoti ndiri pabasa hatiite mafeelings nokuti ndezvebasa ndikada kuita mafeelings manje mm. time tinenge takachajana zveone hour inini mafeelings ah, ndinoenda kutoda kunakirwa zve the whole night
all right uh, memo Um, maybe tisati taenda kuna memo stabile une vana ndaive ndine two ndasara ne one okay one oh, saka wawinaye mwana anoziva kuti mama vanoita basa rei here anotoziva kuti mama vanenge vari pabasa vaenda kubasa mm. kana masikati anoti haasi kuere mumba ndoziva kuti mama vane vanhu vavanosangana navo vanouya pamba vanogona kuuya pamba vanouya pamba vachivatsvaga pamba mwana ayi mwana wako musikana ane makore mangani nine Haufungi kuti achazopedzisira aendawo nzira yako iyoyo? Would you want your daughter to be a sex worker? Inini ndinenge ndisingatodo asi nenye situation. Mm. Dai ndaive ndine wekusiira mwana ndaimupa. Mm. Manje mm. nekuda kwe situation ndine ndisina wekumupa. Uh -huh. Saka ndinotongoti hapana ikutamba. Eh, uno uno but mwana anogona kuona unoziva vana vanoda ku experimenta. And anenge achitarisa kuti mama wari kuita so so so. Unozomeka sure sei kuti mwana haapushike into that and how do you also protect mwana from because unomboona tinomboverenga manewspaper zvichinzi boyfriend yamai anga amboya kumba azopedzisira abata mwana achibharo unoita sei kuti uchengetedze mwana wako kuti asaafektwe nebasa rako iwewo raunoita dzimwe nguva zvandinoita kana ari semaskati anenge aenda kuchikoro ndinoti zviri nani ndimubhadharire malesson mm. odzoka kumafo yes. ndoswera nd kana ava manheru mm. pane dzimwe nguva dzandinoona kuti idzi hadziite kuti mwana aramba ari muno mumba ndinomuendesa kumba kweshamwari yangu kana ari maholidi ah, zvinotononoka kuvharwa zvikoro ndongoti dai atoenda
kuti basa rifambe basa rifambe mm -hmm. Uh, memo iwewo hama zvazvinofamba sei kana une vana um, muri kuzviita sei inini vana vangu mateenagers mm -hmm. so ndoyedza by all means kuti vasaone zvinhu zvinenge zvichiitika mm -hmm. like mazuva ano kune kwatinoti kumagosho motinongoudzowa mhene yako kuti ngatisangane ikoko inini i go out mm -hmm. andiunzeye mhene pamba bcause ndine my first born ane 19 mm. musikana yeah saka ndisinga inini ehe ndakaita sex work ndine 16 mm. but i wouldn't want my daughter to be a sex worker mm.
but do they know kuti mama vanoita basa rei vanongoziva kuti mama vanoenda kusesha allright macondoms anogara ari vanongoziva kuti ah ndozvinhu zvavo zvekusesha zvekubasa ehe mm -hmm. allright e, eh, stabile iwewo kuti u urege kuunza varume kumba zvinotinetsei kana kuti zvinotoafecta business inini semazuva ano hakuna mm. mari saka ndikada kuti ndiende kuloji ndonobvisa 5 dollars indosara ne5 ndinoona zvichindirwadza muri kuchaja marii dzimwe nguva ndinombochaja 10 dollars pechi peawa okay achema chema wo zvinenge zvakaoma pamwe unoona kuswera usino ayo 5 dollars andizorandi mm. unotaima here mukatoti awa moti 3 o'clock 4 o'clock zvakwana tinotogara tatoonesana mhm. eh, kune veve vanozoda night yese aiwa tinobva tanyatsochajana mm. tichiudzana kuti 6 o'clock munhu ibva watorova pasi allright
ah, memo iwe uri kumacharges ako akamira sei macharges angu 3 dollars 5 dollars kune inonzi short time mm. yekungoti munhu anongoti quick quick quick obva ngopedza kutoti hamutobvira zvoburara pabhedha eh. hapana hey. izvozvo hey. Eh. senge kumagosto mugosto macho mune makatosviba saka hapana yekumboti oh. eh. saka hey. ingoti short time quick quick mutanga wati 5 dollars hey. but munhu akazochema chema 3 dollars tinozongotambira zvichingokwira uchingonoti mumene yacho yakaita sei yakaita sei just wosara chokwadi mazana akuna mari mm. pamwe wautori no mafuta mba wototi ka three dola dzikako gaiti kuitawo short time tinge taka quick quick mm. zvazvaita sei mm-hmm. zvobva zvaita saka pachallenji iripo like eh. inini hanti inini vanonge inini vakura mm. dzimwe mhene manje dzopedzera dzakuboikana kuti hauna kwekuenda mhm. nyaya dzakawanda dziri munhu asina kwekuenda oh, vanoda vanoda kuti sezviri eh, kuita mustability mari yelodge handitika saka ndopatinoenda up tangoita room yedu like tobhadhara rent like izani togara ah. kugate vanditi tinongobhadhara pamba patinongobhadhara muchienda ipapo ehe uchienda hako ipapo nechi nemaclients ako oh, vanhu vepamba ipapo vanenge eh, vachitoziva vanenge vachitoziva eh, kuti muimba iyi ndechi ndeyebasa
inenge iri yemunhu one haisi yekuti vanhu two vari kusheya tokunosheya orit tosheya rent tongozi kana ichita 30 tosheya 15 15 o kana tiri 3 10 10 Mhm, kwakuchimeka sure kuti maita eh, timetable eh, kuti iwo kana ndine munhu iwo mbomironechimunhu changu tinokuti sechimunhu ndiwe veta tinovidzaka eh. ndiuendiwe nechimunhu changu eh. unobva ati abo iuendo wako yes ini ndinowanzoti kana ndikaenda kuri kumamaini mm. hakuna maloji zvatinoita tinoenda mune romu tinoita yekudimburirana neketeni togona kuita four muromu komeseyo kana mukaita maclients hapana anoconcentrata nezvemunhu aine mutori neredio iwe ita yako yauri kuita mm. chandiri kuda ini nemari hanti munhu ngachikoti munhu angaite client mumwe client mumwe arava neclient yake hanti kune inonzi two some kune three some saka zvemunhu ane client yake ikoko hazvei newe iwe uri kumainda your own business yeclient yako
patrick
Yeah.
Your response. Very, uh, very interesting.
Yes. Yeah.
They want two some, three some. I don't do it pizza.
vanenge vari two ndiyani vakadzi kana kuti vakadzi vanenge vari two like maclients emazuva ano vakunyanya kutargeta uh, manew sex workers vane about ma16 19 years just because ivavo ka vana vadiki vananyoda two some three some hanti they're still young they want to experiment eh, ngatitaure ipapo twosam iyoyo mm. akapedza nekondhomu rake muna ana akuenda kuna posha anobva achinja here munozviita sei patwosam handi handirika eh. mumwe ari kuita zvake handiti two andit eh. mumwe ari kuita zvake mumwe ari kuita nyatso explain va explain kuti twosam toita sei
asi zvandiri kutaura hazvisirizvo ndizvozvo munoita munenge ndozvandiri kubvunza kuti akapedza newe oenda kuna umwe same condom yako kuti anozochina hangu andienda kutusa mnge ndakapfeka simba ucondom okay bcause hapana munhu paachamboti hati muri two eh. paachamboda obvisa odai odai odai saka its just wise kuenda akodechi saka imimi hamutorina hamutovhunduki zvekuti abuda umu kana kunzwa kusema orit kuti abuda umwe odzoka umwe wachidai muchingochinjaniwa ipapo kusema ndinosema mm. asi ndiri munhu ndiri pabasa plus inge nyatsoti haa ndakapfeka rangu kondo mm. saka handina chandinombovhunduka nekuti handina chandikusangana nacho okay. yeah.
mm -hmm. nditori pabasa pangu saka mati matusa muapopular mm, matusa angu eh. mm, ndwakunyanyodiwa nemhine mazana saka imi motosangana muri two moti ngainhandei tiri two mm. hanti kune mamwe maclubs eh. ekuti kunoto like kune kune function right function yobva yobva tidedzwa isusu masex workers ehe ndokuonyanyaona mine koko motoziva toti nhasi tokuenda kutusa mini naningi nhasi hmm. tusam patrick

uh, women and men it's also. women and men mm. and, and, and psychologically from, from the work that you are doing how does it affect uh, the women psychologically from what they were saying kuti mumwe ari murumu umo uyo ari kuita zvaari kuita uyo ari kuita zvaari kuita and we know manoizizi anoitika panenge pachiitika all those things and theyare saying hauna basa nazvo zviri kuitika munext door iwo concentrate on what, what, what you are doing Actually,

are amongst the sex work community eh, kuti at least umbowana zvimagatsi zvekuti uzoita whatever zvaunenge uchiita uh, for you munoita mungori normal normal kana kuti munomboda ka, kadoro kana kayi kuti zviite
bcause pane mwe murume achaya vanotoya vatori two wobva utoti tikukuda tese tiri two mm. bcause mm. kana uriwe mukadzi anditi mm. varume vari two the other one would be like mumwe anenge arichi mumwe pamwe ari kusaka mazamu mumwe mm. ari kuitiwo zvaari kuitiwo saka munhu kuti sanyanya mumafirst days ndopaunonyanya tanga watombotanga watombotakidi mm.
because pressure yacho inenge yawandisa but nosita uchijaira unototsvaga chinhu chinotiwo kuti chikubvise nyadzi mm. nekuti ukada kutarisana navo ndinonyara mm. saka ndinotoona kuti bheta ndimwe hwawa kana kuputa zvangu mbanje kana kurova borongo ndokuti zvizo but warova izvozvo warova mbanje warova brongo warova chii in terms of kuzokwanisa kushandisa macondoms decision yako inozonyatsobuda here ipapo kana ndo pekuzoti haucha aiwa inobuda mm. inini handisi kurova zvekuti ndidhakwe steri eh. ndikurova zvekuti ndibvise nyadzi semunhu ndiri pabasa rangu mm. ndine togara ndine simbi dzangu mm. kuti ukanyodhakwa unotsvagasei mari yeah. asi young sex worker mm. vari kudhakwa mm, but musex work naimemo ndimbovhunza mm. munonakidzwa here nesex kana kuti uh -uh. ibasa chete andinakidzwa saka utochema zvekunyeba zvako e oh my god Baby, you're the best. Aha. Aha, I've been, I've had it ameno times, but ah, kusana kusanga ni muna kadai so, ah, baby, you're the best. Baby, ish, like this. Ah, baby, keep on doing it. Ah, uh. Uchinyeba hako.
oh, but I'm coming, I'm coming, I'm coming.

and you always make sure kuti mashandisa ayo ngadi because tiri kufanira remember kuti donzo eh, redu eh. inyaya yeprotection wavaudza henyu kuti mhofu munogona ndimi the best but bottom line is the use of condoms mhm. eh, inini mhofu ndotogara ndavaudza plus inini nguva zhinji ndinoto kana ndatobata mheni yangu mm. ngatirogara tataurirana kana usingade kondomu aiwa rova kupasa mm, mm. Saka Mhofu vakangoona kuti aiwa nekondomu zviri kuenda zviri kufaya kana neniwo ndikashedzera nemutupo mangwana vakadzoka aiwa ndirambe dzimwe nguva ndiye anotouya akatomatakura hmm. oti aya haasi apera here ndauya nemamwe
ndikuuya futi nhasi apa iwo hapana kana chawakabvunzwa kana one and isusu manje taakuziva kuti sei munhu uyu asiri kuda kondomu hmm. why bcause munhu chaiye chaiye ari negative chaiye chaiye anotogutyo kuti sex worker exactly ane maclients mangani but vanhu havazivi here nyaya yemareinfection yekuziva kuti even ndiri positive ndikaenda kune mumwe ndikanosangana naye pane reinfection ah, ndozviexposevanhu vane hmm. mentality yekuti eh, kana munhu achimwa ati yake zvakanaka haaspreadi unotonzwa munhu achiti kuziva kuti ii shani zvinda kwane mimene chichi but munhu iye uri kuziva ari pamapiritsi kwake hmm. ah but haa anomwa zvakanaka asi tambodhifudha ha saka ha ndakatoita zvakadaridza ha saka hapana chandakaita kaini ha saka ndiri bhoo yeah handi mazviona mm. the way iri kuya information kwatiri yeah. iri kutikanganisa futi mm. at the same mm. time mm. like like when you're on prep right unoti ha i'm on prep so why should i condomise izo ndakachengetedzwa nechi yeah. neprep mm. o ndichangomhanya mangwana ndingonopiwa pep

saka baby ngatishandise protection mm. nemumwe andisingatotauri anenge aida tokuitira usinhi wekutoti haatodi protection yacho mm. anoda kurova zvakadaro kuda kukuzadza yeah. mm. hameno mm. kamentality kevanhu so kungoti yeah. sex week ndifana ngoitira mm. chi ngoitira utsinye so

hanzi vakutaura zvehomework yemwana kuti munozowana nguva here yekuita homework ah, yekuti uh, muitise vana uh, pamunenge muchiita uh, sex work imi maswera kubasa nguva nevana munozodziwana here atori mabest mothers mutori mabest mothers eye mm. so zvandataura you are a lawyer but you've got time for your kid mm. uri nurse but you need time for your kid even if ndiri sex worker i also have time for my kids mm.
e. so here what youare trying to do is to demystify nyaya yekuti vanhu vanotarisa sex work in a negative way yekuti mwana wesex work achafanira kutukwa mwana wesex work haasi munhu haana unhu but no mukatarisa vana vedu isusu vatoriwo vana vakatoitiwo bhobho chaiye chaikutopinda vana vevanhu vacho ivavo mm. vasiri into sex work yes okay tichitarisa isusu kuti taakuchipedzisa chirongwa chedu ndoda kungoti mungotaura mashoko amunoda kupa kumhuri yezimbabwe takatarisa isusu nyaya yekuti tiri kuti whenever you indulging in any sexual encounter it's important to use uh, condoms and especially when weare looking at sex workers because from what you have said uh, sex workers are actually into sex work with uh, someone's husband or someone's wife or someone's girlfriend or just another woman who might or men who might not be in that particular field it's someone who's coming to buy a service so definitely when youare looking at your type of work that you do riri kuitwa nevamwe vanhu ava vekuti mumwe munhu anenge achitotaura zvakaipaka wake wainaye ye ndiye ari kuuya futi ndoo dzinenge dziri mhene dzenyu ikoko saka mashoko amuri kuda kungopa vanhu ndeyekuti chii totanga newe ini ndoda kungopiwa vanhu mashoko ekuti even vakadzi vari mudzimbo kune vari mune amuchiti educator you should also educate them hmm. just because vakadzi vari mudzimba ndovamwa kuti torera mhene ivavo singaite and vakadzi vari mudzimba ivavo ka havatombo most of them isu tiri nani we are sex workers we've got information yakakwana kusatsongoshandisa condom kusazongoshandisa hako but we've got all the information vakadzi vari mudzimba havana information about condoms mm -hmm. e, ini chanongoda kungotaura ndichongoti no sex no condom mm -hmm. powerful uh, mm. yes um, stabile
inini mashoko angu ekupedzisira ndoda kukurudzira kuti pauri munhu chengetedza utano hwako mm -hmm. pane kondomu ndopandiri mm -hmm. isusu takupawo kurudziro kune vanosuplya makondomu Kuma clinics kunyanya vakadzi vevanhu nevarume vevanhu mm. macondom takuda kungoti achingoiswa pese pese nekuti apa zvinenge zvichimboitwa kunzi vasikana vaye vaya chete mm. aiwa iye zvino zvakumunhu wese yeah. saka takukurudzira kuti condom ringowanikwa pese pese ah, kuti zvipuwe nemuchida yeah.
uh-huh. Uh, Patrick, as we wrap up our show, what would you say is uh, your final